Ha. Keep the change, my friend. Keep the change. This more expensive, ta? More expensive, but ta, ta, ta. I can miss me the fury. Mela how the much the flowers? Rajn kbir, ux? Ejja, għazzom li taħħa ta' temmen. Ma jena non fuq fuq il-niseta, li ġidi non fuq. Tider int, Għandek bwejjaq kbar dik il-fjura. Issa ħallina mill-fjura, jien kif nidher? Tajjeb, tajjeb. Imma ma nistax nifhem x'għamilt ħażin inti. Ma qlibtiliex u. Eh, ma tarax naqleb għal-mara tiegħi daqs kemm inħobba over my dead. Dead missierek, dead body rittajt. Dead mejja ta' njoranta. Eh, inti ma tifhimx, għax inti n-nisa moħħok biex tmur magħhom mhux bħali nfittex ir-relations. Relationship. Xib vapur, anjurant. Insomma, inti meta tkun f'relazzjoni, tiġġielet mal-mara u ma tkunx taf għalfejn ħafna drabi ma jkollokx tort u tittaqbad u tajt sorry. U mbagħad wara sorry ta' ħbieb wara ħbieb tieħu waħda tvelven. Ek li ta' Issa, ħa ngħidlek xi nagħmlu, sakemm jiena mmur nirranġa żwieġ, inti mur irranġa li fuq dak il-van nara x'ħaġibli peress li splodejtuli gustus. Ara, issa ngħidilha, aw qalbi orajt, kemm ili ma nara kum tija daqqa ġudarek, buh! Insomma, le, ma tantx ħadħu pjaċir. Jew kella taqgħu qalbi kemm il mlak inti għal-fjura u mbagħad nagħmel bħal ġentilmens. Iġbela, mort fl-anġela miżerja. Ah, octopus. Sorry, sorry. Rajt jew? Si, ti voglio parlare. Parlare? Me? Eh, pupa parlare?

Kemm ikkera, titqabdek id-dwejjaq kif tara. Tqabdek id-dwejjaq, tridek tujura. Insomma, ma tajlek xejn. Insomma, Will, jekk għandna nitkellmu, ejja nitkellmu għax jiena marġa dalwaqt irid nitlaq. Sorry. Sorry ta' xiex sorry? Ta' xejn, ma nafx iżda ta' fejn ngħidlek sorry, ma nafx għamil ħażin, mhux xorta qed ngħidlek sorry. Issa, għandaqni nintreda waħda u mbagħad illejla ngħidka tajba u nerġgħu niġu ħbieb. Inti min tista' titnejjek bija, fhimt? Qed tgħidli sorry għax taf li għandek tort. Int qed tintaqa' minn Mary minn wara dari! Jien? Bis-serjetà dan, jien daqskemm inħobbok u nirrispettak, ma tarax nagħmillek xi ħaġa hekk lejlek bis-serjetà sa naħliflek. U żomm, int m'għandekx dawn il-tal-istable service hawn bħal James Bond? Secret Service. Qabbadhom, għidilhom isusu warajja, ħa tara kif jien m'għandix faħam miblulu tara kif jien m'għodt nagħmel xejn, issa tara. Ibżax ħalli fidi ta' għax hekk se nagħmel, issa mbagħad naraw min għandu raġun jekk hux int jew jien. Tlaqt jiena.

Ejwa daqshekk kera din l-Ostrina fjura. Rajtuh il-video li għadni kif battilkom fuq WhatsApp. Laqqu lil kulħadd. Taku, imwaħħal. Eh, sa xieġri, daqsek. Sa xejħi, dak kwart oħra, Jibda l-qrar. Aħna nkunu relax, nieħdu kafe u l-parruċċani jibdew iqerru awtomatikament. Minti għala ħata f'daħ waħdu dak, eh? U jekk jinqala xi ħaġa, skemm nafdom daw l-affarijiet tal-kompjuter sien. Jiena fader Robert, nafda l-kompjuter u ma nafdax lilek. Imma sur kappillari, isma' li nara. Ma ċidajx, fader Robert. Jien ma nidharx xi ħasra. Issa rridu naraw x'sa jkun il-pass li jmiss. Illi ma mmur nimxi jien. Jien mindu kelli t-tfal m'għadx insib ċans. Mhux bħal raġel dak isib ħin. Tassalliet dan l-irġiel mhux bħal nisa ara xi ġmiel. Aħna l-kunvent għandna l-gym. Ġieli nagħmel xi siegħa tajba. Ġieli nisforza. Imma bejnietna, ġieli nara l-qaddisin. Eħe, tarahom. Però jista' jkun għax ikunu mpinġin mas-saqaf. Iwa, nikkonċentraw ftit. Mela aħna sissa irnexxielna noħolqu kriżi bej il-Wili u Darlin. Issa l-pass li jmissu li naħarqu iktar lill prim Ministru kontra Anne Marie u naraw fi xi wassal, x'taħsbu? Intom fimtu x'irridu nagħmlu? Mhux eżatt. Mela, b'xi mod irridu nlaqgħu lil Willy ma' Emery. Noħdulhom ritratt u nibatuh lill prim Ministru. U mbagħad naraw x'in qala minn hemm. Ara jien kont l-ewwel ta'. X'inhu jiġri hawn? X'qed nagħmlu? Qed nistennew il-Father Robert ħalli nqerru, imma t-tardja milli jidher mhux soltu. Father Robert mhux ġej. Jaqaw, inqabad f'xi ħaġa? Keċċih l-Isqof? Mhux li kien, mhux li kien, jaħasra jkeċċih l-Isqof, mhux li kien. Imma ara, Illum il-qrar ħa jsir b'mod awtomatiku. Ejja ħa tippruvaw. Ejja. Mela, mela, ejja. Tibda inti Richard? Jien? Ejja, mela, ejja, ejja. Ok. Ibda inti. Afa start. Merba. Ejdibna b'xismek. Ejja, jgħidlu x'ismek. Richard, Din hija l-għaxar darba li qirrejt din is-sena. Jinduna, Rajtu? Liema kmandament ksirt din id-darba? L-ewwel, ma jkollokx alla ieħor għajri. It-tieni, la ssemmix l-isem t'Alla fil-paga. Taf x'inhu jiġri? Ejja ara kif taħdem, ara, ara, ara. U min qed iqis? Richard, ta' ġilji. Jekk jogħġbok, agħfas liema kmandament inkisser. Inti għażilt, la tiżnix. Jiem għal minn dawn għamilt? Jista' jbaxxilu daqsxejn dan kemm jgħajjat? Għamilt sess waħdek jew ma' ħaddieħor? Ma' ħaddieħor. Int għażilt sess ma' ħaddieħor? X'għamel dak? Is-sess ma' ħaddieħor. Hi dik ħa toqtlu. Daffar kemm-il darba ksirt dan il-kmandament? Il-tamilt adulterju mal-111 darba, penitenza, 850 salva reġina u trid tiskuża ruħek mal-mara tiegħek. Ġieli. Se jħossni ħażin. Grazzi ta' li qerrejt fil-parroċċa ta' Sant'Antni. Il-kmandament la toqtolx, żgur ħaniksru! Ma se nagħmillek! Kemmu tajjeb hux. Imma eh? imma da jaffilik mal kollu dal-biċċa ġeġġaw. Immin kemm int kodar da? Kemm int kodar inti ma temmix f'dawk l-affarijiet awtomatiċi? Eh? Na inti, inti vera ta' il-ħin kollu tittara kif ħat ikkontrarjani li li, imma nafx qed jiġri lek inti ta' int qed tibża, int qed tibża li ħat ispiċċa mingħajr xogħol. Loser! Father Robert. Ħaqqer. Mhux taw fil-kjut qed. Eh, ma tarax minn għandi għal widnejk biss. Oh, fimni, nifmek naqra fuq għadi, ħani lex namlu. Erġe fil-ħamsa. Jek naraw li kuna għol panika u flok nuqdu għaw nqerru nihdok tqer ximkien ieħor, tajjeb? Trid immorru spaħ. Sbagħ. Għax hemmhekk tkun bla żarbun, allura ma tkunx tista' ttini. Inna nixxejkjaw nofsija u għal xej, xej ma waqa. Ifem, dak it-tifelek ħatibqaw tixxejkjaw, ħatwaqawlu moħħu naħseb jena. Diffiċ li di tkun, Isma, la jelkom t-xejk jew dal-ħin kollu ma sibtu xej. Ġifiri t-tifel klin mandu xej, jo. U jien ma nafxta, imma da minn dal-bniet kollha, propju ma li mar jintefa ma t-tifla tal-ispettura. Imma inti fej rittu jkun jaf illi di omma spettura, da skem kontaf inti illi da ommu tnaddaf. Ommu tnaddaf. Mela il-mara tiegħek kienet tnaddaf. Jien kont naħseb illi mara li qiegħda mara ġel tal-kalibru tiegħek qatt ma ħadmet. Sakemm ma qabada taqlibilu ma dali għada issa, kienet tgħidlu li tmur tnaddaf għand il-ħabiba. Polizija kien. Għazit għadda li ċajda. U inti għalfejn għandek l-inkwiet? Mela inti qatt xellift subajk mal-ġustizzja. Min jien? Ma tarax. Min daqshekk? M'hemmx ħaġa li nistaqsu? Raġel sieq mhux vera. Sant Antonina. Ejwe sa naqtawha. Dan iktar jekk kellu xi microphone u waħħal u semgħu xi konverzazzjoni tagħna u jkunu semgħu xi ħaġa inkriminanti. Mela l-anta kada ħajja? Tija kada ħajja? Ejwa, ħajja s-sira. Għajċu ċat oħra u naħsad jilek. Issi vera mara tinħasad, eh? Eh, nemru ma najċej. Tidu ħelwa? Mux issa. U hija toqter daħħa ftit. Tit waħda toqter daħħa. Naħseb ġiġa ġbart nerda biżejjed illum. Għandek raġun. Ara, mem, xi kultant it-tfal m'għandniex kontroll fuqhom. Xi kultant jagħmlu affarijiet li qas biss nistennew. Għid lejli, għamlet li waħda t-tifla. Eh, x'għamlet li? Ma nafx, taf? Ma kif tajjini. X'se nagħmlu? Ara, naf li bħalissa tidher kera ħafna. Min, it-tifla tal-madam? Ħelwa tant anzi miskina. Jo, stenna t-nafmen, naħseb t ġmaħi missira, mux vera. Ara mem, jien kont qed naħseb min jaf forsi nippruvaw neħdu l-pożittiv minn dan ħaġa. Nagħmlu xi mikrofon fil-ġaketta tat-tifla. Forsi nkunu nistgħu nirrekordjah fil-fatt, għax taħseb, eh? Ġenju inti, nagħmlu mikrofon u maħħal mal-ġaketta tat-tifla. L-importanti li ma tkunx taf bih it-tifla.

Prosit Willy, kienet ideja tajba ħafna. Issa inti taħseb illi Ferdinand ħajjil biża ġakketta li ħatejlu inti? Ferdinand jagħmel li ngħidlu jien. Issa tara, good luck. Il-Willy għatlu darni. Xi trid ngħidlu? Ngħidlu li qiegħda miegħek. Issa ma tarax, mela aħna nifilħu għal xi skandlu ieħor, ma speċjali bħalissa. bil-protesti li huma għaddejjin. Le, le, għandek raġun. Imma trid tifhem li jiena nimmissjak. U nixtieqek li tkun tiegħi b'mod uffiċjali u issa la taf li l-wili qed iħawwad iktar u aktar. Iqgħod fred. Isma', ġieni ħsieb x'nistgħu nagħmlu 'l dik ix-xiħa biex titlaq mid-dar ta' Ħad-Dingli. Hi! Jiena jekk ġejja xi bomba oħra insuni lili, m'għandix iktar vannijiet, fi każ aqbdu għożgħu l-karozza tal-pin jekk hu b'hekk diġà tprodut għamilna. Ejja, naraw kif nitkellmu fuq il-karozza tiegħi, għax dik għandha valur sentimentali, kienet tuża ommi. Ah, kienet t'ommok? Mela eżatt bħal ommok għax għandha l-mili, eh? Rati dik.

Tagħmel li jridu huma jew li jridu bik huma. A. Għandna din il-pupa u kull ma nkunu rridu huwa ftit ċagħar minn ta' dik ix-xiħa u nwaħħluh magħha u mbagħad li nagħmlu l-pupa jiġri fuq ix-xiħa. Iżgħob ir-remote. Eżatt. Ħallu f'idi. Jekk tridu xahar minn ta' dik ix-xiħa, ħallu f'idejja, għax where there's a willy, there's a way. Remmu. Father Robert, iddeċidejt illi wara dak li nqala nerġgħu mmorru lura l-qrar konvenzjonali, eh? Naħseb għajar jien, mm. għax b'dak l-apparat ngħidlek ħankissru nofs parroċċa. Kelli raġun. Kelli raġun. Ara inti veru, azzjonitek ħażina inti ta' inti alla ħares tużah dak l-apparat, għax twaqqalu l-batri mill-ewwel kieku, ħanejdlek. Daqs kemm isib l dnubiet. Hello?

Imma dik mhux taqbuna tiegħek. Ija, taf xi raġunajt. Dejjem noqgħod naqla tiegħi, imbati biex naqla tiegħi, meta jkolli waħda ħendi hawn biex naġġel iktar ħafif. Issa jgħidli. Però dan id-dnub ma nafx hekk hux tiegħi jew ta' ħadd ieħor. Inti għajdu li issa naraw tajjeb. Taf li hemm dik l-anzjana u l-pajp irridu toħroġ mid-dar. Eh, dik tal-kokka, u? Oh. Eh. Issa, Ivana, prova tollja bid-dar kollox. Bil-bomba. Bomba? Bomba, Iva. Inta mill bomba? Iva. Dak dak jiġi attentat taqtil taf. F'dan il-każ, tista' bħala penitenza tgħinni slima u qaddisa? Le, f'dan il-każ għas iż-żarbuna biss biżżejjed, Se toqtolni! Taf xi jgħidu? Għajn b'għajn, sinna b'sinna, għotem! Father, x'qed tagħmillu? Xejn, xi trid nagħmillu, xejn, just ntej il-penitenza tal-qrar. Hawn kemm hawn dlama. X'ġara fil-Knisja? Aqasbet l-emenda dan kollu? Dak juri kemm il-darba tiġi l-quddis, Ivana, inti għalek. Għandek raġun ta' għax l-aħħar darba li ġejt il-knisja intenzjonalment. Konna għadna bil-lira Maltija, tajtu skurfina 50 cent. X'għandkom bżonn? Għandna bżonnok. Eh, eh, eh, insuni li li għandi. Xintom tamluni? Ah, ajma! X'kienet di? għajn bajn sinna b'sinna, eh? Ibnalla mux imniħer b'imniħer, fader, għax kiku kien diġa għamil.

Għalissa jina u inti nżommu daqxejn il- Xieġmi, I like it very much.